Penaos e ya an traoù ganeoc'h c'hoarierien? Amañ Brendan Budok, evit echedoù e brezhoneg, ha hirio mont vont da sellet ouzh ur partienn bet c'hoariet gant Tsarouk. hag eus o c'hoarier a zo war-dro daou vil poa-c'hant. a-enep d'unan eus ar c'hoarierien brudetañ a vez gwellet hiziv an deiz, c'hoarier gwellañ ar bed Magnus Carlsen. setu c'hoariet eo bet 'pad ar c'hampionad blitz, kampionad ar bed blitz. da lâret eo partiennoù prim-kenañ hag a vez c'hoariet gant termenutenn mui div eilenn bep taol ma kouezher war an horolaj ma pouezer war an horolaj. Ha setu emaint o c'hoari er mare-mañ e Samarkand e en Ouzbekistan. Setu hag e welit amañ ur sapre listennad a anvioù e-touez ar re varrekañ. Bez' eus ivez an tournamant evit ar maouezed. Marteze e vo dielfennet ur partienn eus tournamant ar maouezed. Setu ha da gregiñ 'benn nebeut hag emaon 'vont da heuliañ an traoù war an dablez. Setu pouezet war an horolaj e pevar ha Karlsen a blij dezhañ c'hoari digoradurioù un tammig brein ha c'hoari ar c'hwec'h. Soñjal a ra dezhañ e c'holl c'hoari forzh petra. D pevar 'vel-just e kemer ar c'hreiz e c'hwec'h. Eskob Detri. D-pemp a-benn aze emaomp o klask transpoziñ barzh an difenn gall a-benn fin goude C-pemp C-tri aze e damheñvel ouzh un difenn all gant E pevar e c'hwec'h hag e c'hall implijout hon ar c'hwec'h amañ evit c'hoari eskob B-pemp ha marteze eskemm e eskob fall a-enep da eskob mat e enebour. ma c'he gevtri debriñ a ra, addebriñ a ra hag eskob bepemp setu. Ha ma vefe debret ar pezhioù gwerin eilet 'vije ket gwall strikt e gwirionez hein, peogwir e vije implijet ar golonenn hag ar pezh gwerin a c'hallfe mont e bep pevar. Setu n'eus ket gwelloc'h Kastelli, bez zo bet marc'heg Sec'hweur hag Atri, evit ma ne zeufe ket ar marc'heg da bep pevar. Marc'hegezh-seizh ya n'eo ket aes en difenn-mañ klask sortiñ al levezhioù. setu an eskob alies a chom un tammig pelloc'h e feiz hag ar marc'heg a zeuy diwatoc'h da F5 evit tagañ D-pevar. Met marc'heg Setri a dag an eskob, eskob Dapdetri, ronez Dapdetri, marc'heg F5. Setu amañ e weler e klask tizhout ar pezh-gwerin e D-pevar. Eskob Gepemp, eskob Eseizh, eskemm an eskibien, ronez da b-Eseizh, hag en em gavomp setu gant ur blegenn zo kevatal a-walc'h hañ, gant ur splet bihan evit ar re wenn marteze o deus un tammig muioc'h a spas. Aze emañ paouez debriñ gant gant e ronez e Eseizh, touraus e-unan hañ, Poleg a-walc'h lakaat a ran ma zour war ar golonenn digor, gwelet a rit ha ma vefe bet tapet amañ. ne c'hallont ket addebriñ peogwir e vefe ar marc'heg a vefe ket difennet, met gallout a rafe ar re zur ar wirionez d'e eizh, ar marc'heg az afe kuit ha goude-se e c'hallfent debriñ e D-pevar. Setu ar pezh a zo bet e plas neuze a zo Tourhas e-unan, ha Carlsen aze a zo bet e prederiañ pad ur pennad, rak Setu ma ne ra netra e c'hallfe dont marteze marc'heg ha pevar marc'heg bet c'hwec'h pe marc'heg sepemp hein, klask tennañ splet diouzh an ar c'hwec'h brein a zo bet c'hoariet e penn-kentañ, daoust ma 'z eo talvoudus ivez hein peogwir e vir ouzh ar re wenn da c'hoari marc'heg bet pemp. Setu hag e c'hoari neuze marc'heg H pevar. seul vuoc'h a bezhioù a c'hall eskemm an seul aesoc'h 'vo 'vit ar re zu hein da dagañ d'e pevar hein peger o deus muioc'h a draoù traoù gwan. Ar re wenn a blij fete marteze ha chom hep eskemm ar pezhioù neuze c'hoari marc'hig te daou pezh zo e teufe ronez get pemp get tri hag amañ ur taktik brav ronez da dad daou Honnezh Davdeda oa marc'heg Eftri. Setu ur forc'higell royal a zo. Hag aze neuze ne c'hall ket ober se. Setu perak n'eus dibabet debriñ H-pevar, honnezh da H-pevar ha F-pevar hein, hag e kastell Magnus Carlsen. Ha tsaroù c'hoari Tour Eftri. Didennus Tour Eftri hein klask a ra sevel an dagadenn ha tagañ evel-just H-seizh hein. Ma'z a kuit ar rouanez goude touraj-tre e c'hallont reiñ lamm. Aze e weler an eil tour a c'hall kemer perzh ivez. F5 a zo o meno. Setu Karlsen n'emañ ket en e aez hein. Setu daoust hag-eñ e c'haller trolliñ o c'hoari ar c'hwec'h a nep tud n'eo ket sur. G-c'hwec'h neuze evit ma vefe ket lamm e H6 goude touraj-tre. Tour F-unan. Tour-se-Aez, lakaat a rae dour war golonenn digor, hag aze e poent d'ar re wennañ d'ul boulc'hañ-dagadenn gant touraj-tri ronez Aez. Hag aze, ha lakaat a ran un ehan bihan daoust hag-eñ e c'hallfer kavout an taol a zo bet c'hoariet amañ gant ar re wenn evit derc'hel gant an dagadenn. leuskel a ran pemp eilenn, pemp, pevar, tri, daou, unan, ha setu gwelomp ar pezh ar pezh 'neus c'hoariet. C'hoariet 'neus bet F5, F5 evit digeriñ al linennoù ha gwelet a reer ne n'emañ ket laouen Meuniz Kervsen aze o vouzañ e oa. Debret ma ma tebfe amañ e F5 e vije addebret gant an tour ha ma tebrant mod-se Rouanezed diwezhatoc'h a gelled a rit eta da vezañ dañjerus-tre ha peger e c'hourozan rouanezed a Chase hag e c'hourozan tour-getri hag un bern traoù e-giz-se. Setu goude F5 oa bet o prederiañ kar aze e ranker c'hoari taolioù resis ha ma vêr ket resis c'hall bezañ flastret hein. F-c'hwec'h rouanezeded ha rouanezed h-c'hwec'h zo gourdrozet. Setu en deus dibabet adtagañ war ar pezh eo D-pevar hag amañ Anezhañ-ni c'hoazh, daoust hag-eñ e c'hallfer kavout an taol aze an taol feulz zo bet kavet gant ar re wenn ha n'eo ket an taol gwellañ met an taol dedennus-kaer hein memestra. Setu tro ar re wenn penaos derc'hel gant an dagadenn amañ. Pemp, pevar, tri, daou, unan. Gwell omp, a-benn nebeut, e teuy e daol war an dablez, soñjit en un aberzh. Kar aze ma vountomp hep c'hwec'h hepken e vo debret e D-pevar gant ar rouanez, ha neuze e c'hallimp ket mui... reiñ lamm d'ar roue peogwir 'vo eskemmet ar rouanezed. Setu e klask ober an dra feulseurt tour dapach-se he doa. Sapre tagadenn ha Carlsen aze a zo estonet ha da'm soñj ne c'hoarvezfe ket kement-se ha n'eo ket sur e c'hallo achap diouzh an dra-se. Bon, petra 'c'hoarvez? Ma tibab eskemm ar rouanezed, ne 'z a ket mui en-dro Rak debriñ a rafen e gêr-c'hwec'h o tifenn an tour ha ma addebrit e c'hallan debriñ e-bezeiz bremañ hein, ha ma zour a zo birvidikoc'h, setu se n'eo ket posubl. Neuze aze emañ oc'h ober penn-mouzañ da vat ha n'oa ket n'oa ket raktreset kement-se. Ha petra a c'hoarvez neuze ma tebr an tour hein? Ma tebr an tour Ret eo jediñ ronez Achtri hag he c'hwec'h, marteze evit reiñ lamm mod-se gant ronez Achtrec'h ha ronez G6. Peotramant n'eo ket fall 'n em soñjal war FDAP G-c'hwec'h kennebeut. Ha setu debret eus an tour. Sarouk ho prederia ronez Achtri, forzh penaos n'eus nemet se. Rouegelezh evel-just ma vefe rouegelezh-eizh a vefe ket hein, ma vefe F-c'hwec'h rouegelezh, rouanezaj-c'hwec'h hag e vefe lamm d'ar roue dre ret. Setu aze ar rouegelezh n'eus ket amzer c'hoari F-c'hwec'h a-hend-all e vefe debret amañ gant berr d'ar roue ha goude ronez d'e daou hag aze e kontrollan ar garezenn H-c'hwec'h. Setu siwazh n'eo ket posubl an dra-se, met an eil mennozh a oa a-dreñv a-dreñv aberzh a oa en e soñj eo. Un eil Un eil itrikadenn a oa en e soñj a oa klask ober rampo en ur zistrujiñ kastell ar re zu. Daoust hag-eñ e vel faot ar pezh en deus graet? N'eus ket kalz amzer ken gantañ debriñ en deus e gêr-c'hwec'h, honnezh da d-pevar berr c'hwec'h unan, debriñ a ra en-dro e gêr-c'hwec'h, honnezh da peoc'h, c'hwek e seizh, honnezh d'e seizh, hag e bal neuze oa ober rampo goude c'hwec'h c'hwec'h ha honnezh h-tri. Met aze souezhadenn, roet bagnus ha bign e-gepemp, aze oa dic'hortoz, kar goude honnezh get-ri. eta a-benn Karlsen da lakaat e rouanez etradaos e oa an OGD-se hein, a-raok debriñ an tour EH6 the gourc'hemennoù da Garlsen aze eo setu aze estonet Sarouk n'oa ket raktreset an drailh ronez e tri roue HP mañ heuliad taolioù nemetañ zo bet kavet gant Karlsen evit chom hep koll met aze n'eus ket a-walc'h a dagadenn a dagadenn ken hein goude H3 ha tour F1 ha roue H2 en deus dilezet hein N'eus dilezet rak ma vefe c'hoari droaj daou e vefe rouanez F-pevar oc'h eskemm ar rouanezed hag en em gav a-wezhioù gant an tour ouzhpenn. Mont a ra prim kenañ e blitzoù met gwelet a rit ha adselomp ouzh ar pezh a zo a zo c'hoarvezet aze peogwir e oa bet buan. F dap ger c'hwec'h a-dro rouanezaj seizh. Setu e rank addebriñ un dalvez fellañ hag aze eo en soñj debriñ hag ober un heuliad bec'hioù hein Mosseg an Dronez H3 ha ma tistrofe e aerafenn bec'h en-dro. Setu ha neuze e deu da benn da grapat amañ e gepemp Ronez Getri. Hag aze, ma tistro da ach'c'hwer e vo berr c'hoazh, n'eus un dra nemetañ d'ober a zo lakaat e rouanez evel ur warez. Rouanez etre roaj pemp hag aze siwazh n'eus ket netra netra d'ober ken. Bon gourc'hemennoù da Garsen ha kae moa entanus ha ar partienn-se ma n'eus plijet deoc'h marteze e rimp dielfennadennoù blitzoù blitzoù all 'mod-se eus an tournamant marteze e imp da welet ar merc'hed. benn-wech kentañ. Ma, ken a hent ha tro ?